If Peter Obi no win, she go japa. Hello everybody, welcome to Naija Daughter TV show. Yes, so if today na your first time coming across this my YouTube channel, thank you. Please subscribe, join this beautiful family. Today I bring this our beautiful sister Adeze. Hey, you know her? Hmm, I beg, head to her ask. Oh, she's a mommy of three beautiful

to my table. the reason why hey. this our sister. So no be talk am o. If YouTube allow am make play for my channel, I go let am display. At when our sister Adeze talk say, hmm, hmm, if Peter Obi no win, she go japa. Ah!

election eh, this type of people talking about the main cocoa wine one make una watch eh, like people will literally ah, because at the end of the day like i said my brother and sister they went through a very good path okay i'm not about to go to another country and go and suffer for anybody like it's not gonna happen you know but that being said

Our sister don tell una say if Peter Obi no win, she go japa. Im brother and im sister dem don japa say if Peter Obi no win, she go japa but if Peter Obi win, she go stay behind. Make una count am out. If you never watch that video, go watch that video. She say if Peter Obi win she go stay. My reason why I really bring the matter come this my table is hey japa japa oh oh oh if you never japa oh oh oh oh everybody want to japa oh baba God bless that our country God Bless dat our kontri so dat we your children, we di citizen of Nigeria we have hope. Yes my beautiful sister Adaeze di reason why I read bring dis um for me looking at you under my di crisis wey Nigeria dey pass through you and your family still dey do well though your brother don japa go Canada you still talk am say na hard na im job carry am go Canada. Those country suffer dey o hmm Those country suffer e dey For me nothing like home If your country is better you dey okay as you still talk say your husband get good job and your brother na job carry am go Canada If your husband get good job my sister for me I go advice you to stay be to stay As you see say your mumsy say

For min, wetin I ask my younger broda na I wan still ask we di Nigeria citizen. What of di Peter Obi win? Tins no change, e kon even worse. Wetin una go tok? What of Peter Obi e no kon win, tins kon change, wetin una go tok? You know we are not God, we are just human who God create and wetin I tell my broda na I dey bring come out so. Because for a country to become a good country, e must pass through. For a gold to become a gold, e must pass through a lot of fire. You know, this Buhari six is so when we dey, when everybody dey shout. Remember time of good luck, Jonathan. Things better. Now the things when our Baba, Daddy, Lord Jonathan, like hello, your daughter, lawyer, when they do, the money wey dem steal, a lot of things wey dem do, na im Buhari dey face today. What of this our papa Peter Obi wey everybody dey campaign now, wey we dey say he must win, what of Peter Obi come win, the things wey he go still meet for ground wey Buhari do, una fit say the crisis go just vanish once, no, the crisis no vanish, the crisis still dey. Like Goodluck Jonathan, our daddy, sorry sir, I mention your name, when he be governor, he perform well for him state. Na that the same eye una still take dey look this our daddy Peter Obi say he perform well for state, he go perform well for president. When Goodluck Jonathan perform well for um governor, he say he no use slippers take go school, he no get sandals take go school, na ordinary leg na him he take go school. Pipo vote for am, but wen e reach di seat, e jam pipo, pray say make bad pipo no surround your table, so dat make dem no use dia shit take rob you. Nigeria strong, Nigeria deep, we fit vote for dis our papa Peter Obi, e win, what of di opposite oda party wey e go dey di House of Assembly, una vote dem comot? What of di Peter Obi win now as president, govnor of di state, Ikchi state, how many wan win for inside di Peter Obi um party? Wetin um win as a president? What of di, no be president dey work for state o. Nigeria as Nigeria big reach so, each state for Nigeria money wey dem dey give dem some um some country for Africa dem no for infact for a month some country for the full country some Africa na im dem dey receive some no dey even dey receive am money when each state Nigeria state dey receive dey collect in a month or in a year a full country In Africa dem no dey see am. Why those our governor why dem no still dey do well. Everything no just be president o. Everything no just be president pre because if dem dey shout president me I dey look because inside president there is um house of assembly, there is governor inside governor inside your own governor for your own local government when you for come there is um chairman wetin your chairman dey do money wey dem dey release for dem wetin dem dey do no be say i no say make dem no vote for peter obi o peter obi peter obi fit win now those area people wey dem dey nigeria wey dem say na dem hold nigeria na prayer na we need prayer and you and me when we dey pray say make peter obi win for your own village you don reach one of two people make dem vote for peter obi how many people you don fit you say vote for peter obi no be for uh, uh, state o oh. no be for city no oh. city people no dey read dey vote na village people dey vote how many people you don fit tell now for your own village or for the area where you for grow No be just for us to sit down, if Peter Obi no win, my sister go japa. Hi! I think see wetin I, I just jump, jump. If I say me I break am down, this my not I never big reach una now. I bet if you get this my video, I bet share am so that me I break am down for una. If Peter Obi win, the state, each state, the party go win for each state of Nigeria. We have 36 states. I be 37 now as uh, um, uh, no no 36. Yeah, I say 36 states. Inside dat thirty six states, imagine Peter Obi win as a governor, as a president. As e win as a president, inside dat thirty six states, maybe five um um five house of assembly na im go dey inside house of assembly. Maybe um three or two na im go win as a governor. The remaining one my people, my people, I thank una eh eh as una make me Naija daughter. Opposition party eh I I wish this our daddy Peter Obi make him win but we when we dey say Peter Obi go win wetin you don do now you don fit convert one person make he vote for Peter Obi how many people you don fit convert make dem vote for Peter Obi For me o, make we dey double, before we dey come out for social media sha or before we dey talk, make we dey analyse things. I go come back for part two about this Peter Obi o, I go come back again for part two because I no want make my video too long so that make my people wey dey enjoy my video or wey dey watch my video, make the thing too much for them. No, I no want. Eh, I just want do am small. This my beautiful sister, eh, Adeze Speaks. If you wan japa, japa no be because of the taubi, okay? Mm-hmm. If you no wan japa, stay. For me, your brother travel. E no mean say na you. But if you still get everything to fit take travel, you fit. But for me, I look you say you dey very okay in your place, in your country. No place like home. Yes, no place like home. But if you know say you wan japa, e dey your mind. You are free to japa Who am I? But just say because of if Peter Obi no win, you go all of you come japa Peter Obi no win, you come reach the Canada. When you dey your country Nigeria, you live okay and you live comfortable. Hey, we wey you dey Europe, we dey suffer oh. Hey, for me oh, suffer dey Europe. If na who this their co, when you no master ox, Dem no born us from here In fact, no be moi moi Talk of your husband get good job And you are doing well, you dey catch out dollar People, we wey we dey the Europe We no dey catch out dollar the way you dey catch out dollar Omo, for me o, double think, ok Double think But if you say because of your brother and your sister dem don travel You wan go meet them Your husband go come lose him job If your husband still get job As e dey japa Una get job online Una take japa go Canada E good But say your husband no get job Because of Peter Obi, because of our papa wen dey work look for e work eh, e dey look for e work, e salary, e dey look for dat crown as a ex-president eh, abeg o, you wen you dey eh campaign online sey Peter Obi, abeg go your village go campaign, na village get vote, yes, Village na dem get vote, go your village go campaign for Peter Obi let ux see say he win, I remember when Edo people say four plus four e go complete and dem as dem dey talk am dem dey use their phone dem dey do background dem dey do everything make una make sure say una do like that o because I no wan hear say Peter Obi no win and the other opposite party APC and PDP when dem hold Nigeria strong na dem still carry am e go too pay me oo e go too pay me ehen. I pray for my beautiful country Nigeria no no place like home I can't wait make that country make God transform am as he take transform Dubai when our eh, president our leaders our politicians dey thief our money go dey buy house for there they refuse to build their own country. Yes I think dem don gbab one now dem don dey seize the property because of UK I no wan talk that one but I can't wait make my country better because no place like home no place like home oh I go tell una the truth oh no place like home racist everything gbogbo gbogbo gbogbo when you go dey face for another person country language barrier if you dey even dey speak English eh maybe English from another English people but it can never be like your home it can never be like your house like your home eh stranger na stranger uh-huh. na that one i get to talk if e make sense abeg drop your own opinion if e no still make sense drop your own opinion if you never subscribe to this naija daughter tv eh please subscribe i think una lis ten to my sister just now ada if you no get am you go get am because na nello una no nello for this youtube street eh na her friend eh mm-hmm. i just say me i tell am say no because of peter obi you wan japa if you wan japa japa if you no wan japa okay